Ekero totagete chiakera abanyerenka, bagatoma ase Noara, ere gotoiborera, aria oyio orakwane amo ekiagera gi'okwana. Ekero abanto tokorwa usiku oche omanye nki orakwane amo. Tomasi nabwo abanyene aa, Tomasi inchunga.

Aa tari gocha roche. Omochukuru akoenigwe chinsinyo, omochukuru tari koenigwe chimwang'ina mwang'ina keru gose chigiri gose gesona, akoenigwe chinsinyo. Abande bakobaenigwe chisuke nyuma, lakini twateba ng'a omwana omochukuru abe abekwe chimabati, bono muna twabekire eyemo eria aria, eyemo eria bono ere enyomba ya ng'ina korwa. Igo bono omwana tiga omwana omwana tiga aenigwe.

ise kore omwana oyo nere otoete ripoti ng'a omochokoro osirire. Ekero atorangera inche inde omoriki bw'ekiombe eki kia Nkaa, tokarangerwa togaisaransa, tokabanga ntobwate amatanga ande boruya, tokarara namatanga boruya. Twachaka koumerana etasi taigete tokaumerana, ekero twaumeranirie togakora egasi yaito mbuya togachaka koagacha enyomba. Togachia nyomba ya yaikire twaikire igo toria gokora erinde toiba tokore, yatebwa twatebwa ekori order yachire tiga nyomba eywo tekogenderera koagachwa, togatiga intwe tokacha toga togaisaransa mpaka bono nabo nabo bono iga gochakera igoro nari togwete omobere ngocha ore, omwana akore ki? Atugutuga iga. Intwe ntobwate amang'ana ande gose gokana ng'a mwana tatugutuga aa. Intwe tomaete cheni nare iga, igo intwe tokobwatia amachiiko aria ng'a cheni nare iga ase nabwate ase omwana oye omosokoro oye agotugutua. Ara enchera abwate nimbwate amang'ana ande.
Abairi na abasani na abakuani nibwairire buya. Ritang'ani nkwerende ripore sana ase omwana oria gose riria omosokoro oito. Pole sana Jane ase ogochiria omochokoro. Buna abaminto bakwanire amang'ana aye twanyagambete buna enka ekero achete. Ekero twagamba twakoora, manya ne tachi korora rende gose naisaneka, akagenda bosio. Tibwari amang'ana twanyora bono abande bara baragoa abande bono mambia twanyora ng'a yaya omobere okoretwa na koenigwa. Ritang'ani pole sana ase eng'encho mwachandekire amatuko aya onsi, ekiagera ekero omobere ore mochari, omonto nabo ochandegete, gasi tori gochia, tori gotwora morembe. Igo rende abaamate aba mwachire, na abairi na abasani, amang'ana atware konya korwa atambe ng'a akorekire boiko oyo akorekire asegete, rakini aikire aye rituko ria rero. Eye egoteba ng'a namatuko y'omoerio, oyogosoma amariko anyare komanya. Igo togoteba rende. oyominto ocheeni, mbwariganirie ase ekenyoro eke, naende tobase korwa ribaga, buna gwatachire iga iga, tobase korwa ribaga, naende saitani asoere ororo. Togosabere na omwochokoro, gakoenigwa, amatanga yabo iga ya amasikani, naende kemo ogosoka ochiari rende. Amang'ana amange nabo agoaka akuga rende, na ekero ogoaka aka ring'ana omanye ng'a aye eria aonchera rire. Totige amang'ana amange omochie koraenigwe rituko ria rero aya akobwati gochia abwo, tomotigere Omonene, onye akoba agotabokia mbuya mono.
Ekero Andrew arurwa, Florence Kisemba ache, bang'ina bono Sabeti ng'ai are? Sabeti nare ng'a? Sabeti inchuo naye Omonene nkaa. Aye gototeebia omokoti omiero ng'aki omanyete? Bronze tekona gocha. Isabeti akana gotaba-taba. Tarera, ende eri.
Nari eri nkobwate. Niri rikondo, niri rikondo. Abaminto, twachire aiga ase engencho y'amaba aya nabakwanire mbuya more. Inche bwone moina aa aria narenge nka nkoigwe eoni korwa Nyaturubo, Nkoboorie, Ninki naigwete amang'ana y'omwana ng'a nasirete ao mochokoro, ngoteebigwa, Naimokerere abwo, timbegeti nonya, nabeke eyanga y'okegena, narusie agachanchabio nabegete, nakong'i gocha. Egento gioka gekoba egi'ogokumia ekenene mono, ng'a ekero omoa- omonto asirire, naende twamanya koreta emechando ende. Egento tware kobateebia abagaaka kamoranche, Tari ogwancha gwaito, eba buna motagete, okogania kwaino ngokoba buna Nyasae arigetie. Inwe mweka amorigetie okogania kwaino, lakini Nyasae ere nabwate emeroberi yaye. Egento nare kobatebia kamoranche abagaaka, toa omorembe egekogera abaiseke aba twanyorire, Ase bagochii bagoserigwa, ng'aki mama omino are iga aa, na aye kore bwona iga aa ntagete kogenda ase inwe. Bono chikorera chiria chi'aborusia obo omoiseke, chi'aborusia obo omo- ba- baserie abana baito. Gaki egento tware kobasaba abagaka, motoremererie, komwanyorire omwana nomwana, naende abana aba mobaanche, Chikorera chia chigocha gochana intwe twanyora egento twaria. Kobua amo nomwana omoiseke nere enka ase amatuko aya. Gaki, twabakeire mbuya mono, ekero mwanchiranire oyominto gwaro noyominto, intwe tomenyete moino, Nabo tokomoakera nere mbuya mono narwete ribaga, amang'ana aya aerera chienia chekaaga iga, abaiseke aba baye bacha atoreterwe chisota, na gwarareterwe mbuya mono sana, mbuya mono. Mbuya mono, Sebeti nacha. Tiri bonchungu gocha Sebeti aye nagocha, Sebeti iga atamba eruma.

Iga kwenyora okonyora ring'ana riachire. Ekero ring'ana eri riachire cheni, nabo twaigwa, bono togakumia naki togokora. Abwo gakaba omonto oikaranse ango omorete omochokoro, tomoeni iga agekoera omochokoro na oyoito. Abana iga abana aba ba cheni bonsi. Ororera rwabo kera omonto nao rora. Igo barua bagatotiga. Ekero yanyarekanire naende bairanire, twatebire rende ng'a omwana oyo nere oria. Jane tachango bono iga, goikera iga reta ebiembe oagache ase omwana ogo tobasa komotiga bweka. Igo, igo, igo, igo, igo.
Mbuya mono ase okong'a ribaga, inche na oyomwabo cheni Omonene. Cheni, nabo twarenge nere iga iga. Buna anyorete abana baye bonsi, nao tori nere iga iga, tiga omwana omoke nere abachete konyora Nairobi na Gwaru. Igo Jane na oyominto ekero anyorete amang'ana aya iga, intwe togateba ye Jane nonye onyore amang'ana iga iga ninka nabwate nka. Togotegerera iga tokomanya koigwa ng'a ng'a ekina giachire koti. Intwe bono ntomanyeti ekina nki are koenderera koti ekiagera Jane na abana ba ba Jane na abana baye na abaminto nka iga iga to toisanegete ng'a na abana ba Gwaru. Igo naende ntomanyeti ng'a inki kende kere kiarenge koba rigoso. Jane, Karibu, oimoke ogotie ominto karibu, inchuo na abana bao obere nkabwo oo. Erieta ngokwana ang'e. Naende erieta ngokwana ang'e. Oh, inche Mary Kebira, oria okwana kare, Jane ng'ai are, morete gocha bosio amorore. Teni one, teni one, aa ninka. Inka siku isi noakanirwe eng'ombe na otaakanerwa. Mbwo okacha gwatachire okwanyorire omwana, na otanyora mwana. Iga mbwo reta abana tobamenye buna inche nabebire gaki. Togende chikanisa, ningenderete konya gokwana.

Tintabeti mbuya mono ase mwensi agwo mwacha? Ee, tiga tokore egasi eye nomorembe tokoore. Ee, bono mbuya mono.
Nyuma y'ogokoora abanto banga twakoorire, bono toete twarigania aba twarigania abaamate na baria obarang'e amo naintwe, erinde nabo bakwane ng'a baroche amang'ana aya. Ase obweng'iti abe ase getenga, Benson Getenga Onchoka nere ararute embato eye toigwe ng'aki abwamate ba Gabari. Karibu sana. Bwairire buya? Naende bwairire? Tiga tosabe. Omochenu omotoori Tata Nyasae, twagwaka ritakane mbuya mono ase ekeebu ki'obogima, gwatonyorire nturi abaya kobua omochokoro oyo ogotimokia okoguka bw'ense, Na intwe notagete nebiro ne chingaki tonchwe chimboa chiaito onyare okogwena nacho ase obosio bwao. Nyasae oito aroro omogocho kore oyo ogotumeka okwo bwense, engaki erarete amaete igoro y'okorara kwa Nyasae oito. Omoyega oyo oye twaibeke ase amaboko ao, Nyasae oito, buna ochagete naende buna ochia koera, Nyasae otenene, otenene amo nenka eye iga, goikoerire buya ritao ribakwe, nakwo ogosaba gwaito ase Kristo Omotooria oito. Amen.
Amang'ana aya nabatoochire aiga togakumisana intwe. Mwaretire omwana oyo ochire kaa. Gachire kaa, intwe ntomoanchete, Nyasae otomourire, ochiire. Omosubati oria orokwe ng'a Jane bono kayia are. Mbuya mono ase ogochaka.
Mbuya mono. Korwa nkaa twakorire, bono are gocha bamura bamwabo, Oo, mose inchu, inchu. Ekero mose akorwa oo. Togende ase obochenu, amarabamwa abo mbaro aa baache nabo bakwane. Abaminto bwairire buya, inche gento ndasabe cheni nimomanyete, naende ase bware amonyorete bare gosoma esukuru ng'umbu aria, cheni nimomanyete ime mono, naende ngocha barenge nore baka inga aria bwane. Jane, nayogerete ebinto ebi konagwapenia, irana anga omwao iga iga obeke ebinto biao, na intwe baria bakomanyete koramisi kende, nabo togokoa mbuya mono. Abanto baminto mbuya more mwensi. Ee, pole, pole mosubati ominto Jane, na abasubati baminto bensi. Abaigwa bane bensi, na intwe abanyene, ne chindugu chiane chiensi, eh, na abanyakenyoro b'agaa bensi, na omochie oyo nyamwaya bwensi, pole! Inche iga nkorokwa James oyo Nyangiga inde, eh, Nyangiga iga are eanko ya Jane. Igo Jane, eh, omosubati ominto. Naba tore rigianda rinene. Ase omwana oyo gosira omwana konya okorire sukuru, orocha koba omwana bw'eng'encho, ore gocha gokonya ng'ina, akonye abana bamwabo, na inche okonyora angorere esati gose ang'akanere transport, igo we have missed a lot from him. Bono inche ngoteba mbuya mono Ase amang'ana aya Nyasae abekire okoboko kwaye ororo, ekiagera yabeire a fight ere for long time. Amang'ana aya airire engaki entambe ase engencho yogosigikigwa mara kotini mara wapi. Naende nabo nkoira ribaga erintebe ng'a Jane imbuya mono. Ase oboremereri obo mwabeire mogotwarana gose batio baminto, nendugu yane Tiago, nabamino mwensi, mogasirana, mogasirana mpaka amang'ana aya aikire engaki eye. Nabo yare konyarekana onye nobonyanganyangu bwarenge ororo omwana taika aa, lakini goetera Omonene Nyasae ababekerete emeri. yagerire chinguru chia Nyasae Omwana oyoikire. Egento kende, amang'ana aya nayarorire ekero togosoma Ebibilia okomano, yaani Omochakano arobaini na nane, ekero Yusufu aroche ng'a Yakobo bono ogotire nkorware ense eye. Yusufu akabwata abamura baye babere, oyomo akorokwa Efraimu, na oyomo Manase. Manase nere orenge omomura omonene. Ekero abaire ense Yakobo ise oisire gokwa, ise agateba, Tiga nsesenie abana aba, naende nebahati sana Yusufu one nabeire ngokorora, ekiagera konya basiranirie rimo roche omogano oigo norenge. Ekere Yakobo aikete egeka agosesenia abana baria, Yusufu iga atagete omomura omonene akore ki? aseseni gw'okorokwa Manase. Bono akanyora ng'a ise iga akare kobeka okoboko okoboko kwaye ase omotwe bw'omwana oyio okore omwana oyo omoke. Buna Yakobo aiberete ise omwando, naende natagete akana karia kwagacha kore aga agake, kanyore omwa omwando. Oyo ogokorekania amagoko okare kobeka ise Efraimu, ibaga akobeka ise Manase. Yusufu okomoboria, Inki eke tata ogokora? Nkware Kobekera momura oyone okoboko, omosaboki kabisa obasaboki bense, ng'a yaya nabo ekonyarekana ebe bo. Egento kiachete koba eke kere igaa rero, tore egento eke nachete nkebe. Eh, iko sawa. Egento giachete gokorekana ase amang'ana aya buna Yakobo akorekanetie amagoko aria gochia ase omura oria omonene, omomura o Manase oyomo Akaba tachi konyora bana bamura, akanyora abaiseke boka. Abaiseke abwo ba- konye basokire gochia chinso chinsobo. Bono rieta ria ise ndiachi gwatogekana. Abana aba ka- abaiseke aba bakarwa chinsobo, mosome arobaini na nane omoko- omochakano. Bakarwa chinsobo, bagachera abaise moke, bakobatebia ng'a bono, Inaki bono mwatigia egesaku eke gia tata? Inaki gekoba? Mware gotoa omwando o tata. Amang'ana aya akairwa ase chichifu, akairwa ase abagambi, Abaisraeli bagateba, Buna bono mwatebire, buna mwateba ng'a Jane amenye, na abana baye bamenye, egento eke ekere ase korupipiri korwa abwo. Abaiseke abwo Abaisraeli bagaiteba ng'a Baegwe oborimo nabarabwo, ororeri rwa Israel rogenderere. Amaene mpaka abana abwo abaiseke nabo baetwe oborimo bwa ise, naende manyie ring'ina takoreti ki? Ise ta. Iga iga gware omoka oyone noare. Aya, nyi- nyina, nyina, omo- nyina abana aba noare. arabwate chirongo inki eke bono. Bibiri yoka yakanire ng'a cheni tagochia ande, abana ba cheni mbagochia ande. Ntotagete naintwe twachaga amo koyo one, twanywa amache. Igo oboiri gogotiga bokong'e, naende inche ngokwana, ere niominto o bwonchoga, mosubati ominto orakorete ki? Naro oria osirete, mogonchurwe noyominto. Iga iga abasibati baito abange, abange, abange, abange, erinde naende moche gocha gocha koreta gotuaa kenyaro naende engencho ekabira eye. Tiga gwarareme moka oyo one tiga areme, tiga atige amang'ana amange. Bore onye noboremo akorera, moroche tarera oboremo. Nyasaye nomonto bw'ogokumia,
iga akoigora chinchera chinchera ao ao. Banyore naende babwate oborimo bong'aini oo. Jane, Nyasae nagenderere kogosesenia. Nyasae naigore chinchera. Rema, abang'ina bakwanire aa, bagotoririe enkondo. Nomaete? Chinkwana chiria bakwana abang'ina baria na abagaka aba bakwana yaba oyo torwa erumu, torwa ribaga. Nabo etaka ere kong'a. Tachansi. Naende tokorwa Kiagonchia gocha, kiagonchia gocha, kiagendia koyana echigocha. Naende tokorua tokobeka amasabo, erinde oting'e kabisa. Abaigwa bane tobasabere, o- bating'e kabisa kende nkeiyo bono. Rema. Mbuya mono ase ogontegerera. Mbuya mono, mbuya mono. Inche nkeago nkorokwa Keago na oyomwabo Jane. Jane oyo nere otoretire aa. Mbuya mono igaa noboiri bwaito. na okorera agokora enchera ende yonsi. Lakini kera omonto ng'ai emioro erigerereti, mioro inse erochi. Totakweti ogokwa gotabetio gotimoka ang'e ogokora ki? Ng'okoba. Intwe ntorabekere onde magoso, egekogera kera egento gegokorekana ense eye, Nyasaye namanyete. Inki kiagera giakorekana? Nabo yarigetwe ng'a nabo yare gocha goikera iga rituko eri ria rero, Toche toumerane iga nabairi abageni bacheni ominto. Igo bono tiga nkore ngoteba ng'aki, Onde tarora bobe, nabo Nyasae abangete egento eke gekore ki?

Korende omoigwa oria one naberete nere kare omoke iga, Elimamu ng'ina korwa o Nairobi akare omwana oye akamanya gocha akagenda. Lakini incheni omonto nkobatebia iga, ogokwa kw'omwana oyo nabo korabe ogosesenia ase obogima bwao. Omwana oyo orarire nabo oranyore okorara kwaye. Nenchera eyemo Nyasae agochia kogosesenia gochia motu. Ingotee imoko y'one iga. Tiga amanye ng'a ase agochia kobekwa na ase ake sana, nonya noyio okorera oboremo, oboremo bwaye bono mboria, naende embeera teri gochia koama. Gaki mwanche kamati yaito abeke egesa kiaye, naende atebi gwaro abana tinyaroka na amasesenia, omwana nyaroka nere orakoboyie, nere oramoboyie. Mwana enyaroka nebahati, ekero obwate omwana enyaroka nebisio. Omwana enyaroka nabo agochia agende ase agiya, agere bwogo aimoke igoro. Abana aba acheni, nabo barache bagorere nonye ngware oborimo obwo bonde, goetera enibo baraakanere. Tari bana bakare bachore chombu, gose bakare ase egete bagotayaya. Igo acheni ominto rema, naende ayabeire abeire, tiga totigere Nyasaye atobogorerie obogima. Kobua amo noirane osabe nabana bao omoborani naki mokomenya, nenge eye gaki mwariganeti enimo omocharangia. Tari ogwancha kwaye, onye nomwana omomura oroche abwate, kanga omwana oyio omomura tare gotenena ime aratebe ng'a mama ominto nainche iga agosa ense yaito, nere atache inse buna oyio otachete inse okomogambia. Gaki tiga toanchane naende totiga ebitina ebiinge mbigotokonya kende. Mbuya mono.
Ee, abaminto naye nabakwanire mbuya more. Inche ngokwana nkemonto, ninche oyomwabo cheni Omonene, cheni ombwati, mwango ombwati, oria ombwati, naende oyonde naro noyonde. Inche timbwati amange, rero nimefurahi, egoera Ng'a toruga iga tochie gotumokia omongo tari korara, lakini gotumoka obonge ase eng'encho twachanekire sana. Tumeteseka ase emepangilio eye y'omwana oyo orarire. Intwe ntobwati bobe bonde bwensi gocha enka eye. Ekero omwana ominto bado nonya akorete ki? Aye iga nonya arari, na michie ekatomwanchete, na tayana jua. Ayande aya. Omanyete okorentererwa nkoro? Eh! Okorentererwa ngokorete ki? Nkoro. Ere bono gwacha afungwe eroho, afungwe eroho, naende tiga atayarishe abana baye abatebie ng'a abana bane nyabere, onye nakora amagoso labda nimefanya makosa bila ku kujua monyabere, bagenderere buna bakorete ki? Naki abana baria bamicheka bare, kuja ni hapa.

Bono rende ngiki egochanda bicheka, eh, tari ogwancha, eh? Ee, nabo twateba, noyio nere ogokora ayio, tang'ani Nyasae amoonchorere, eh, ekiagera ah, egesuari kegoteba ng'a enki eh, oroko roria ogwoka riko, oro rore kando oro okonya gosegerera rori, rori rore riko, ndokomanya ng'a nki next ne, mbuya mono. Oria Frida, oyio nere omwana omochie eke omonene. Oyo, matogora aywo moroche. Oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, oyo na Anna, Anna Bitengo, nere omwana o kabere. Oyo o gatato nare ario, Nyasugu totaiyo, lakini omwana oye oyo. Oroche? Aya, rende nonsi ninyie oyo one buna momoroche iga. Oyo ochandekire lakini tiga Nyasae amoagate, Nyasae nere ogokoa, na Nyasae nere ogokora ki? Nyasae omwana oyo ogosira kwa omwana oyo maybe kuna sababu, kuna sababu kubwa. Kwa hivyo sisi tumeshukuru bono twache tu tu aye matogoro aye aye aye aye amatogoro ande aya eh nkoigwa more naki? Chiabuti mbamanyeti sijui nini nini. Chiombe nchiakerete ki? Baada ya chiombe chia oyo ng'ai aruete ere. Eh? Oyo ere fake? Ng'aki oro ini chieka aroro oyo iga morigereria igo oigwe ori- oigwarire. Eh, naki gete mono mate inche inche no aye tori tata. So, tumeshukuru go twacha vile tu tumekuja. Vile tulikuwa tumepanga tulipanguliwa. Oroche? Lakini Nyasaye buna abwate okobua kwaye tutarudi tu, bono iga motakwamokia twona tu, eeh ekero torache bono kabisa kabisa moe esuguri na tu nimeshukuru sana abaamate, oroche abanto abakorokwa abaamate, tokwane koborwa mosani, eh abande bonsi bagokwanga lakini omwamate akore ki? Mbuya mono sana, Nyasaye abagate abamentere, oria oria oreta kende gocha igaa, tiga Nyasaye akore ki? Nonye gwacha nonye toreteti kende, Tiga Nyasae akobwatesie buya mono. Oyo noe omwana oyo amenya. Omwana kare esukuru nabo tore iga bono. Teresa, sasa kuja. Richard ng'ai are?
Omosa!
Inchuo aa tata ominto naye. Bono nainto bono aba nabo bakorwa kware akema. Kema nkoru ng'umbwa gose aba okirigiti. Inche omonene, oyo nere okombwatia, oria obwatia. Kiago naro ebinto ebi bibere nabio bikogotigwa chimagega.
Ere yaya narigereretie ara, mani narigereretie ara, narigereretie ara. Bono intwe efamiri yaito y'okirigiti nabo ing'ana aiga. Mbaroo babere bakorete ki?
Ee. Ee nere oyo kiago, ee. Mbaroo abande babere bata bataiyo batang'anete rende gochia aria, tutakuja kukutana huko, tumepigana vita.

Kobarora iga sikuamini kama nitapata watu wa aina hii, lakini natebire mbuya mono naende mbuya mono sana. Omosokoro oyomo nabo ansirete omwana oyio inche namokinire korwa are omwaka oyomo, namo investment yangu yote nabo nabegete ase omwana oyio, lakini mungu alimpenda zaidi kobua inche, namwanchete sana. Iga arenge buna oninche mama omwabo omoibori naro. na mama muresi. Sasa mimi ndio nilikuwa mama muresi, iga arenge buna omwana one, lakini rende onyorire inche yaani omogoko one emaragaba ya bono ne ring'ana ere rero rigatimoke. Buna nyorete accident two months, na tari receipt mocheri nabo maete city mocheri, abanto bakoberwa mbare ba accident, bagocha abande ba magoro taiyo, magoko taiyo, igo yaba egari buna ne enyomba yane. after three days igo okoenda korora, ase eng'encho otachieti komorora okonyora rero iga abekire efridge rero iga arosirie. Bono inche natebire mbuya mono tiga atimoke buna abeka naende abaa amate nabanche na lakini inche buna narenge aa, nkoborie rende egento ekemo monto onde bwensi iga abagaka na abang'ina aba bonsi pi naba nabana mbaro abake. Omonto naro nagoserete bo eke- eke- ekero narenge iga, sikokosea mtu yeyote. Bono okoboria ng'a okwangu oko niya nini?
Ase eng'encho inche abanto bonsi pi na nonye buna omong'ina inche ruma ruto timbwati bobeni, naende nanye komobwati nonye ne rituko erimo, na abana aba iga.

All of a sudden rirwe tokabaa tokaigwa rirube rende togwatenena, buna atenenete buna aba bande abaminto bakora ki? baeresa. Twachire ebina igo ogo yaani igo ogosoma eri erinde riacha, kogokoria eri erinde riache nonya bono iga. Edispatch nero, lakini yote tunachia Mungu sababu ni maombi sio uganga na tunaamini kupitia huyu Yesu Kristo. Nere amaombi ayio nere aikire goikera rero. Omochie korora natimoke buya, rero tiga arare iga aria no mwaye. Nonye nere konyora osire emochie iga are gokuming'a abanto aba baminto ng'ai bachiete bagantiga enkendwa eye. Oino oo Nyasaye okorire ogwancha.

Su- ee, tunasonga mbere, lakini inche tintageti aye bina timbitageti, naende nanya gokora bina inche. Ase bare, warudi chini, waone wamekosea ama wacha kosea, mimi nimewasamea. Se omogaka oyo okorokwa ng'a nere David Waru, inche tanya kong'ira koti, tari ere okong'ira ekoti for sure, tari ere okong'ira koti, abana bakoira koti, as'engencho Waru nonyare kobera igaa. Nabo are kobatebia omonyene tare goteba ng'a natebe ng'a rero chieri ngokoirande koti ase ki? Tocha kosana naye bono abana na abaibori, omwana ogo nigo okomo una una yaani unamulea na maadili mema, ekero okorora ng'a iga ngochi are okoraba okomorangeria omotebi tigana, aye na omwana. Nanga bono inche ngo deal na gwaro, tari abana, bana barabwo mbabwenereti gwo ng'a ninche bono bagokora ki? tokominyokanera barabwo, no abana bafundiswe tabia msuri, nari baramenye na ekegori eke tokoroka gen z, bakore ki? Nari baramenye na amaadili amaya. Asanteni sana nimewashukuru sana hundred percent. Nawapenda. Asante. Haa I love you too. Inche gaki ngoroku mwango naende tindoche ng'a nimbwate amange ndanya gokwana bono bakwanire iga. Omwana oyo bosi ekero are gosoma gesusu, chiholiday bono nare gocha. Namorigereria mpaka ebasari, nabo nare komochandekera nabo namwanchete. Nabo arenge omwana omoro naki nabo ngoteba ng'a yatiga amo siriri nonye na eyanga eye ekorera nimwanchete na omochokoro. Osirire, kende nkeiyo ndatebe, inche nkobairaneri mbuya mono buna mwacha. Nabo yare konyarekana tocha onde taoroka, lakini mwaorokire, Nyasaye abasesenie, inche nonye emicheka. Bwarori David, Inche nkonyorana tore amatanga sana nere, ngochanda amatanga iga iga. Naende nabo nkomotebi oria, Semeji, aye ensemeji yane bakogokwa. Naende inche ntwanye konyorana amang'ana nere abagoseka igo twakorana lakini momanyete abang'ina chinka ne chinkong'u. Abang'ina nintwe twasaririe pi. Nintwe twasaririe, mogaka oria michie akateba shida nonya. Nonya mbono iga nokona gochandeka enkoro ng'a ng'aki ngokora. ng'aki ngokora, ase nyung'a gaki naki nare gokora, rakini yanyarekana obu o- o- otingirwe chingori, chingori echi rende ng'a ogogotingora bwana eh, ochandekire rakini nonya nere ore nyomba iga aria ngoteba ase ekeene bakwo Nyasaye, yateba ng'a Nyasaye mbuya mono, ekiagera nere iga aganyete ng'a tiga kebe ase gekoba gochia, bono ekiagera ogochi gokwana oteba kai, Kai, koraigwete ore oroso ogochia, rakini Nyasae okorire. Nyasae okorire na kende nkeiyo Nyasae o- oria okora bono naende agenderere gokora ororobi nonya na abanto bw'enyomba eyio ekomosumbua, arorobi chinkoro chiabo, egere abant onye na oyo nere naenenete buna bakwenena, tanga nere taiyo iga, are kwenena kabisa nere atachense ng'a hapana, naende akanyora omonto omwororo, yanyora chibarimo boronge. Tanga taiyo iga. Tanga taiyo. Tanga taiyo. Tanga taiyo. Eh? Igo bono. Igo bono. Igo bono abanto baminto. Nere tiga arue amasikani aye. Aye oyo omwabe amasikani. Amoamasikani nere amoamasikani ekorotana komorama nere amosike nere amo naende na abanto abamo baruete enchera eyemo bobe sana ekorokia ebiche embe nonye esapicha mbaya igo bono ase are nonye mosani oye atoma gocha iga iga ache gotegerera tiga aende amote ng'a mama omotiani ochire bobe. Abere airane bwoye na kera omonto abere bwoye, bakore amasikani mpaka o Nyasae ayio naro nabwate, naende motebi michie ekansa emechi yane mpaka edaika ya mwisho. Ee bono.
Ee, tingontwara amange, kwara ensemo yane. Abatamanyeti oyo ore gokwana ao nere omong'ina one. Semo oyo tari mobe buna mogoro okomotebia ng'a tari mobe, tari monto omanyete aba gaka ntoko tokoeagacha lakini naende twachia koba ta twetagora. Buna agenda nyomba aria. Gwarutagia ki ekiagera ekero twachacha are ne embaguachi naende ng'aki arache atobochorere egari ekerore lakini rende oo ogenda gotimoka naende na aka asante ekero agenda gotimoka ocha bokwa. Inche biko omonyene natome omogaka onde aa agende amorete, aruterwe omochokoro oye amaraba. Lakini rende nonye otacha, omochokoro ere oye nigo. Ngotebia shemeji, intwe rikorwa aa, ngwakuraneti kwagacha enyomba, Chiema chiria ngobeguchire, amachuma aya ara emete ebutorwe, ocheche enyomba obeke aria. Ekero kwabekire aria, tari eema chiria, intwe omanyete ngokobutesera rero. Togende, lakini mambia obutore emete, ocheche amabati aria kware koreta korwa riria riria kwagete kwagacha, tafadhali please obeke mambia amabati akereni nigo ogabutoome enyomba eywo tokong'anya korwa. Togotiga nkoremwa agwo nomochokoro, mochokoro oyo tirikobeka hema ng'ane ng'ane ng'ane hema tokobutera, tokobutera rero rioka lakini rituko erio togochia koagacha enyomba mambia emete eria yarenge yare gochia koagacha. Ntokorwa nyomba etara etarabekwa, igo eki na- na- na- nare gogotebia aye mokoyo one, tari sehemu yane, sehemu yane ere na omworo, naende ngocha are achia otina naende, achia otina ngocha are, ngocha are okoigweretie okoboga, ngocha are maragoba.

Ee, abanto ba Buruma mbari abanto abaya? Igo twande toripotinge ng'a abanto ba Buruma nabanto abaya? Ee? Alright, mwanche omorigereria ekero togokora korwa chinsemo echiga chia Buruma, ah, estory eyio buna twabekeire igo gochakera omochakano baka omoerio. Aboroche ng'a abasae barure korwa chinsemo chia Nairobi, ekero oroche abasae bakoruga bagokwana igoro y'omosae obo teribia egento ekiya? Tiga tokore koruga iga korwa chinsemo echiga chia Buruma, ah. Kobabekera toro omogano oyo korwa chagete mpaka buna omwaria, bagaka bakwanire abang'ina bakwanire korwa ase aya iga, gusii yonsi nkorenge ng'a egento nkere morasome korwa ase aya iga, na abanto abaya na Nyasaye atiga aende kobasesenia botambe.